السلام علیکم ویور کیا حال چال ہیں طبیعت سے ٹھیک ہے امید کرے سو دوست اب آپ سب ٹھیک ٹھاک ہو سن دوسرا دے پہ یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا آج دا ماشاءاللہ پیارا جا ویلاگ کرنے شروع تے تا دے دو تھوڑا شکر گزار ہے تساں محبتاں دیندے پے وے سپورٹ کریندے پے وے پیارا پیارا کمنٹ پیارا جے سبسکرائب کر چھوڑا ساڈا چینل دوست اب آپ جتنے بھی ساڈے نویں آئے ہیں ساڈے چینل تے اور سردی دا وقت ویسے ہی بیوار تون گڈی پئی ہے اے دے دے پے وے نا شریں چیزاں ہلدیاں کھڑیاں باہر درخت بھی ہلدے پین سردی بہوں زیادی ہے ویور ہوا چلی ہوئی ہے سورج اس سائڈ تو تھوڑا جہا نکلا ہوا ہے لیکن نہیں وہ چس نہیں جی کہ سورج ہوندی ہے گرمی چلو اللہ خیر کرے سی آج دا ولاگ پیارا جا تھی والا تساں ساڈے نال جڑے رہو تو کو محبتاں لکھینے پیارے پیارے خوبصورت جے ولاگ لکھینے سرائیکی کلچر دا اور جو بھی ساڈی نال سسٹم ہے سا کو لکھینے آج دا پیارا جا جو بھی کرے سو آج تک لکھے سو وی آئی پی فی الحال تے کھڑے ہیں سا اپنے کیبن تے اور پیارا جا ولاگ کر کے دے شروع اللہ بارو خیر

اور پیارا جا مزیدار تھیون والا ولاگ چلدے ہیں اج کرکٹ دا میچ ہے ذرا نال کر کے اگاں کر کے کرکٹ دا ماحول ہے سورا جی ہاں اور سنیچ پوندی پہ کرکٹ تھیندی پہ بڑے زور دی کرکٹ ہے چلدے ہیں تاکہ کرکٹ انجوائے کریں ہیں اج دا پیارا جا ٹائٹل بنے سو کرکٹ دا میچ ہو سی خوبصورا جی ہاں اور انشاءاللہ تعالی ماحول دا چیک کر میں نے آج ولاگ دکھے نے خوبصورت جی سرائکی کلچر دا جڑے رہا سو ساڑھے نال تاکہ خوبصورت جی پیارا پیارا ماحول دکھے نے آج دا

ویلکم ٹو بیک ویور ماشاء اللہ گاں چل پے ہیں دیکھو خوبصورت جے ویو چیک کرو میں آدھا ویور اے والا نظارہ تو بڑا پیارا ہی خوبصورت ہے آج ماشاء اللہ ہی پیارے جے نظارے نال جتنے بھی دوست اب آپ نویں نویں ساڑھے چینل دے ہیں سبسکرائب کرے سن فالو کرے سن شیئر کرے سن کیونکہ بیل لیکن گھنٹی پریس کر گن سو ہر آون آلی نوٹیفکیشن تہاکوں ملسی رہندی میں خوبصورت جئیں پیاری پیاری سرائیکی کلچر دی ویور ایڈے دے پے وین جڑا ساگ دا موسم ہے نا حالی ہے ساگ دی موسم تاں ودھیے تھئی لیکن اے جڑے پھول بن گئے نا اتے پیلے پیلے گرین گرین پھول اے خوبصورت جئیں میں آدھا ویور اے دی لوکیشن بڑی پیاری بن گئی ہے تے اے ماشاءاللہ پھول اون ساگ دے بنے ہوئے کیا بات ہے ویور چیک کرو خوبصورتی دا نظارہ بڑا پیارا اور لیول دے ہیں اور ایویں ہی ساڈے نال جڑے رہو تاکو پیارا پیارا محبتاں بارے اساں سرائیکی تے ولاگ ڈکھیسوں راندے کیونکہ جو وی ساڈی ہسٹری ہے جو وی اساں چلسوں نال اوویں تاکو پیارے پیارے اپنے ویوراں کو خوبصورت جیہا نظارہ ڈکھیسوں اساں ویندے پے سیکاں کرکٹ دے میچ تے لیکن اے نظارہ ساکو پسند ہے اساں آکھیا اپنے پیارے جیہے ویوراں نال شیئر کرو کیسا پیارا نظارہ ہے ویور ڈسے ہک عجیب ٹائپ دی سینری ہے۔ اور ساکوں پسند آئی ہے تے اساں آکھیا ماشاءاللہ تہاکوں ڈکھاؤ اور امید کریسوں ایں ولاگ نال تہاڈے کوں بڑا دلچسپ تھیونڑ دلچسپ تھیونڑ والا ہے خوبصورت جی ہے جڑے رہسو پیار محبتاں ڈیندے رہسو تہاکوں پیارا پیارا ولاگ ڈکھیسوں راں دے اساں اگاں ماشاءاللہ ٹریول کر کے آگئے ہیں پٹڑیاں تے ٹرین گاڑی دیاں پٹڑیاں ہن ریلوے دیاں پٹڑیاں ہن اساں ویندے پئے ہیں کرکٹ والی سائیڈ تے اکثر جیہڑی تہاکوں ٹرین دی ویڈیو ڈکھینے نا او ایہی پٹڑیاں ہن جدوں سورج ماشاءاللہ غروب تھیندا پئے بڑا پیارا بڑے ٹائم بعد سورج شکر ہے نکلنڑ لگ گئے اللہ پاک دی مہربانی ہے اگاں کرکٹ دے چل کے تہاکو میچ ڈیکھے نے ماحول ڈیکھے نے بڑا پیارا کرکٹ دا میچ ڈیدے پے وے اے ساری پبلک کرکٹ دے میچ تے لگے ہوئے کرکٹ دا میچ کھیڈ دی پئی ہے چلدے پے اساں پیدل ہیں نال ساڈے دوست وی ہیں اساں ماشاءاللہ چل کے کرکٹ دا میچ تہاکو ڈیکھے نے پیارا جی ہاں لوبی پر پہنچے ہیں گراؤنڈ اچ اے دیکھو جی کرکٹ دا میچ تھیندا پے۔ میں آدھاں ویور لیول دا میچ ہے جڑو انجوائے کرو وقتاں بڑا کمنٹ کرو پیارا جیاں ویڈیو واچ کرنی ہے تے اور انشاءاللہ تو کو پسند آسی دلچسپ تھی والا ویلاگ جڑے رہو چینل نال پیارا پیارا مقتاں بڑا عوام لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ عوام مست ہے کرکٹ دے میچ تے بڑی زور دی ہے سائیں کپتان صاحب ودن صوفی صاحب مولانا صاحب کپتان صاحب ہن کرکٹ دے میچ تے کمال کرکٹ دا میچ ہے ویور تو پسند آس انشاءاللہ ویور اتنی ٹھنڈ ہے نا میں تاکو کیا دساں گے لیکن انہاں دی ہمت ٹھنڈ ہے کرکٹ دا میچ کھیڑ دے پین اور کمال محبتن تو آڈیاں ساڑھے نال جڑے ہوئے کمال محبتن دے دے سپورٹ کریں دے ہوئے

کافی دور دور تو عوام آئی ہوئی کھیڈݨ جیندے پئے ہن تھائے کٹھے ودن لیکن کرکٹ کھیڈدے پئے ہن میں آکھداں سائیں اے وی دلچسپ شوق ہے۔ کمال ماپتن ویور انہاں دیاں کمال ماپتن کرکٹ دا میچ کھیڈݨ آندے سائیں میں آکھداں کیا بات ہے فل ٹھنڈ دے وچ۔ کیا بات ہے ویور میں آدھاں کہ چس کروا ڈتی ہے میچ نے اج کیونکہ دلچسپ ولاگ ہے اور پرلی سائڈ تے روڈ گزردا پیا اساں ٹریک ریلوے پٹڑی دی ٹریک تے نال کھڑے ہیں تھے کیونکہ این سائڈ تو کھڑ کے ولاگ بنے دے پے ہیں پہلے بھی اساں ولاگ تو کرکٹ دے میچ تے دیندے رہنے پیارے پیارے اور اج بھی ماشاءاللہ خوبصورت جے ولاگ کرکٹ دا میچ ہے کمال محبتاں ویورز

اور ماشاء اللہ پیارا جا ولاگ بنڑینے سرائیکی کلچر دا اور انشاء اللہ اللہ پاک دے ساکوں امید ہے ساکوں اللہ پاک کامیابی دیسی محنت دا صلہ ملسی اور اساں فل محنت کریندے پئے آں کامیاب تھیسو دعا تہاڈی وی ہونی چاہیدی ہے کیونکہ تساں سپورٹ کریسو تے اساں کامیاب تھیسوں تہاڈی سپورٹ ہونی چاہیدی ہے تہاڈی محبت ہونی چاہیدی ہے ساڈے نال وی بس۔ لو ویور ماشاء اللہ لو ویور آؤٹ ہو گیا جشن دا انتظام تھی ہونا چاہیے دے آؤٹ تھی گئے ساری عوام خوشیں بنے دی بھی میچ دا بھی نیڑے تھی گئے سسٹم چلو جی ماشاء اللہ اللہ پاکینہ دی زندگی دی خیر کرے کرکٹ جت گئے ہیں ساڑھے یعنی کہ گاؤں دے ساڑھے شہر دے اللہ پاک انہاں زندگی دی خیر کرے اور نیکسٹ ولاگ اے ملدے ہیں ویور۔